Di wan rojan de dîsa gava ku elaleteke mezin civiya û tiştekî wan tunebû ku bixwin, Îsa gazî şagirtên xwe kir û got. Dilê min bi vê elaletê dişewite. Çimkî ev sê roj e ku bi min re ne û tiştekî wan tune ku bixwin. Eger ez wan birçî bişînim malên wan, ew ê dirê de dilbihurî bibin û hin ji wan jî ji cihên dûr hatine. Şagirtên wî lê vegerandin û gotin. Li vê çolê mirov ji ku derê dikarê ev qas mirovan têr bike? Îsa ji wan pirsî. Çend nanên we hene? Wan got, Heft. Îsa li elaletê emir kur ku li erdê rûnîn. Wî heft nan hildan, şikir kir, ew şikandin û dan şagirtên xwe ku deynin ber xelkê. Wan jî ew danîn ber wan. Û çend masiyên wanên biçûk jî hebûn. Îsa ji bo wan jî şikir kir û got, Van jî dênin ber elaletê. Wan xwar û têr bûn û wan heft sêlik ji pariyên bermayî dan hev. Hejmara yên ku xwarin nêzîkî çar hezar mirov bû. Gava ku Îsa ew verê kirin, di cîh de bi şagirtên xwe ve ket qeyikê û çûn herêma Dalmanutayê. Fêrîsî hatin û bi Îsa re dest bi munaqeşê kirin. Ji bo ku wî biceribînin nîşanek ji ezmên jê dixwestin. Îsa ji kûr ve axînek kişand û got. Çima ev nifş li nîşanekê digere? Bi rastî ez ji we re dibêjim, ji vî nifşî re nîşanek nayê dayîn. Wî ew hiştin, dîsa ket qeyikê û derbasî aliyê dinê golê bû. Îcar şagirtan ji bîr kiribûn ku bi xwe re nên bînin. Li ba wan di qeyikê de jinanekî pê ve tiştek tune bû. Îsa tembîh li wan kir û got. Hay ji xwe hebin! Xwe ji hevîrtirşkê Fêrîsiyan û ji hevîrtirşkê Hêrodes biparêzin. Şagirt di nav xwe de peyivîn û gotin. Ji ber ku nanê me tune wiha dibêje, Îsa dizanîbû ku ew çi dibêjin û wî ji wan re got. Hûn çima di nav xwe de dipeyivin ku nanê we tun e? Ma hûn tênagihîjin û fêm nakin? Ma hişê we giran bûye? Çavên we hene, ma hûn nabînin? Guhên we hene, ma hûn nabihîzin? Ma nayê bîra we Çaxê ku min pênc nan ji bo pênc hezar mirov şikandin, ji pariyên nên we çend selkên tije dan hev? Wan lê vegerand û gotin. Duwazdeh.
Û gava min heft nan ji bo çar hezar mirov şikandin, we çend selkên tije parî dan hev? Wan got, Heft.
Îsa ji wan re got. Ma hûn hê jî fêm nakin?
û ew hatin Beytsaydayê. Hinekan mirovekî kor anî ba Îsa û jê li ava kirin ku destê xwe deyne ser. Wî jî bi destê mirovê kor girt û ew derxist derveyî gund. Çaxê çavên wî bi tifa xwe şil kirin û destên xwe danîn ser wî, pirsî. Ma tu tiştekî dibînî?
Wî jî li jorê nêrî û got. Ez mirovan dibijêrim, mîna danan in orê ve diçin. Careke din Îsa destên xwe danîn ser çavên wî, mirov bi baldarî nêrî û çavên wî vebûn û her tişt bi zelalî dît. Îsa jî ew şand mala wî û jê re got. Nekeve nav gund.
Îsa bi şagirtên xwe ve çû gundên Qeyseriya Filîpos û di rê de ji şagirtên xwe pirsî. Li gor gotina xelkê ez kî me? Wan lê vegerand û gotin. Hinek dibêjin Yuhannayê Imetkar e, hinek dibêjin Îlyas e. Hinekên din jî dibêjin yek ji pêxemberan e. Îsa ji wan pirsî. Lê hûn çi dibêjin? Biya we ez kî me? Petrûs bersiva wî da û got.
Tu Mesîh î.
Îsa jî li wan hişk emir kir ku li ser wî ji kesî re nebêjin. Hingê Îsa dest pê kir, şagirtên xwe hîn kirin ku divê Kurê Mirov gelek cefayê bikişîne ji aliyê rîspî, serekên kahînan û şerîetzanan ve bê redkirin, bê kuştin û roja sisiyan rabe. Û wî ev bi eşkereyî got. Îcar Petrûs ew kişand aliyekî û lê hilat. Lê Îsa zî virî û li şagirtên xwe nêrî li Petrûs hilat û got. Ji min dûr keve Îblîs! Çimkî tu ne tiştên Xwedayî lê tiştên mirovî difikirî.

Hingê Îsa elalet û şagirtên xwe gazî ba xwe kirin û ji wan re got.
Eger yek bixwaze li pey min bê, bila xwe înkar bike, rahêje xaça xwe û li pey min bê. Çimkî kî ku bixwaze jiyana xwe xilas bike, Ew ê wê winda bike. Lê kî ku jiyana xwe di ber min û mizgîniyê de winda bike, ew ê wê xilas bike. Mirovek hemû dinyayê bi dest bixe jî, lê jiyana xwe winda bike, çi feyda wî heye? Ma mirov dikare çi di ber jiyana xwe de bide? Kî ku di nav vîh nifşê zînakar û gunehkar de ji min û ji gotinên min şerm bike, kurê mirov jî gava di rûmeta bavê xwe de tevî milyaketên pîroz bê, wê ji ber wî şerm bike.